יאפ, ברוכים הבאים בשם השם, היינט איז יום ג'ימל פרשת האזיני תשי ן פ ד, אההה בין נעכטן אנגעקומען נעכטן פארטאגס אנגעקומען דא אויף מאנרא. זיצט דא אינדרויסן, אבי די מיינסט מ'געבן אביסל זון שיין, אביסל ווארעמקייט, די שיעור גייט זיך באציען אויף גאר א אנדערע זאכן פון וואס מ'פלעגט רעדן ביז יעצט, און כ'בעט דעם אייבערשטן אז איך זאל קענען האלטן מיין קאפ גראד, נישט פארקריכן מיט עמאושענס פלעין פארציילן פאקטן. די שיעור גייט זיך באציען אויף די פרשה וואס עס גייט פאר אין קאסא גראנדע אריזאנע, זיפ קאוד איז עיט פייוו וואן טו טו, וואס מענטשן פרעגן מיך מיט וואונדער מיט היתכן פארשידענע זאכן. וואס עס קען זייער מעגליך זיין פאר אסאך פון די צוהערערס דא איז בכלל נישט אינטערסאנט די שמועס. עניהאו, וואס איך האב געטראכט, אנשטאטס איך זאל מיך ארומדרייען מיט די גאנצע פרשה אין קאפ, און זיין רעדי יעדע צווייטן טאג ווען איינער פרעגט מיך דאס איבער'חזר'ן ווי א טעיפ רעקארדער, פשוט נישט געזונט פאר מיר, ווייל. ס'איז א זאך וואס איך דארף וויסן אבער ס'מוז מיך שלאגן אין דעסקטאפ, מינינג טו סעי אין פראנט פון מיין זיכרון, אז א גאנצן טאג זאל איך טראכטן פון דעם. מענטשן וואס זענען נייגעריג צו וויסן וויאזוי איך האב געהאנדלט דאס, וואסערע שייכות איך האב מיט דעם, וואס דארט גייט פאר, איינער זאגט מיר אז מען רייסט זיך ביי די קעפ, איינער זאגט מען רייסט זיך ביי די בערד, וויל ער וויסן צו דא אויף די גאסן איז דא געריסענע בערד, און וואס מען טוט מיט די געריסענע בערד. עניהאו, אויך איז דא אזא זאך ווי וישם נקיים, מי השם אין מי ישראל, פאר פסוק, סאו חזל האבן געזאגט אז ווען א מענטש זעט אז ס'איז דא אויף אים. קוועשאנס צי רומערס אויף זאכן וואס ער האט געטון און ס'איז נישט ריכטיג איז ער מחי' און ער האלט אז עס איז יא ריכטיג איז ער מחי' פאר ארויס צו קומען צו קלעריפייען וואס דא איז געווען. מענטשן זאגן מיר אז אין קאסא גראנדע רופט מען אין קאורט איינער דעם צווייטן. מענטשן זאגן מיר אז מען ווארפט ארויס אין בתי מדרשים. אויך הער איך אז מען ווארפט ארויס פון די מקוואות סיי צופרי און סיי ביינאכט ביים הייבן יאגן. מענטשן זאגן מיר אז וואס? דענק איך נאך נישט וואס נאך. אז מען ווארפט ארויס מענטשן פון די הייזער. אה, מען שיקט קאורט ארדערס ארויסצואווארפן מענטשן פון די הייזער, מען רופט די מארשאלס, מען פאקט פעקלעך און מען ווארפט ארויס פון די הייזער. מענטשן זאגן אז מען געגעבן ריסטרעינינג ארדערס מען געגעבן ריסטרעינינג איין ביפט אריין איך קען מיך נישט וויסענדיג מאכן ווייל איך האב מיך שוין פיינעלי גענומען די צייט דא צו רעדן אז מען שיקט ריסטרעינינג ארדערס אז פאר געוויסע מענטשן האט מען געשיקט ריסטרעינינג ארדערס. אז מען טאר נישט אריין קומען אין גראסערי און נישט אין די מקווה און נישט אין די בית מדרש נישט די שבת שול די וואכן שול ווער ס'ווייסט פון וואס מ'רעדט דא מען שיקן די קינדער אין חדר און די מיידלעך און אויכעט נישט דענק איך נישט און אויכעט שטייט אויף די ריסטרעינינג ארדער אז ווער ס'פאלגט נישט איז מען גייט מען רופן פאליס, מען גייט יענעם אנכאפן, אונטערפירן, מיט זינגען עוד ישמע, קען זיך טשוזן וועלכע ניגון ער וויל, און מען גייט אים ארויספירן פון בית מדרש. אזוי זאגן מענטשן. מענטשן זאגן אז אויף די צעטלעך פון די ריסטרעינינג ארדערס איז אונטערגעשריבן דריי מענטשן. שי' משה אברהם ברוין, שי' רובין מיט יצחק גרין. מענטשן זאגן אויך אז מען האט ארויסגעווארפן איינעם פון בית מדרש, מען האט גערופן פאליס, מען האט אים אנגעכאפט תשעה באב ביינאכט מיטן קינות, מיטן איכה יאש ובודד אוי איר אבוסי אן, האט מען אנגעכאפט איינעם און מען האט אים ארויסגעפירט. אויך פארציילן מענטשן אז ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די מקווה און מ'האט אים צוגעכאפט די הויזן און ער איז געבליבן שטיין אינדערויסן אן א הויז. על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, איך ווייס נישט וואס איז געווען ראשון וואס איז געווען אחרון, לאמיר פארציילן וואס דא איז געווען וויאזוי מ'איז אנגעקומען צו די שטאטן. כ'גיי עס מאכן לויט וויאזוי איך געדענק, און ברוך השם איך בין פון די ערשטע איינוואוינערס, אפשר די ערשטע, צווייטע אדער דריטע. כווייס איז דא דארט אין צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק פעמיליס בערך, און א נומבער ארויף און נומבער אראפ. געווען איז דארט פון דרייסיג מיינעך אפאר האבן אוועקגעמופט. סאו דאס איז געווען די גאנצע זאך האט זיך אנגעהויבן פאר דריי יאר צוריק, פיר יאר צוריק, לאמיר זיך נישט דינגען אויף די זמנים ווייל דאס איז נישט נוגע, איז געווע א איד וואס הייסט ר' שיע רובין דאס איז די דינוב'ער רבי'נס דא אין מאנרא דא איז א רבי זלמן לייב רובין איז א זיין טאטע'ס א ברודער אין מאנסי איז דא דער רובין וואס האט אין אין אין אין קאלבעסאווער בית מדרש דארט אויף אויף אויף אויף אויף איך געדענק שוין נישט נאכדעם איז דא די דינוב'ער דינוב'ער שול אויף אלבערט דאס איז געווען זייער טאטע סאו רבי שי' רובין איז א אייניקל דער אייבישטער האט אים געגעבן ברייט פרנסה טוט ער ריעל עסטעיט אהער אהין און ער איז געקומען אויף קאסא גראנדע, ער איז ארום געגאנגען אין די יו עס ווייל ער האט געטון ריעל עסטעיט אין די יו עס אין אלע כמעט זאגט מען כמעט אין יעדע סטעיט האט ער געמאכט עפעס דיעלס, און ער האט געזעהן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די דעמעקראטישערע.

זיי האבן געענדיגט מיין חבילות צו סיי ניו יארק סיי קאליפארניע וואו דאס איז געווען זייער ליבעראליש און זייער דעמאקראטיש. סאו איז ער געגאנגען און אזוי ווי האט ער געהאט צו טון מיט נישט געהאט צו טון ער האט געטון ביזנעס אין זייער אסאך סטעיטס און ער האט געהאט א וויזשען אויף די פראבלעם וואס כלל ישראל מוטשעט זיך אז ס'איז נישטא קיין געהעריגע דירות. און אפילו אז ס'איז יא דא קאסט עס ימים מיט געלט, און אז ס'קאסט ימים מיט געלט איז די גאנצע שלום בית, חינוך, אלעס ווערט חרוב אין עכו ר פאר די איינציגע סיבה. האט ער געהאט א וויזשן אז ער וויל אויפבויען א ישוב פאר כלל ישראל. מער גיי נישט אנקומען פאר גאנץ כלל ישראל, ער האט געוואלט מער גיין די חסידישע ווערזשען, וואס מיינט עס דא געגנט וואוינען ספרדים דא געגנט וואוינען ליטווישע ישיבישע, ער האט געוואלט מער גיין די חסידישע, סאו איז ער געגאנגען עס איז געווען קאוויד טיים סאו ס'איז נישט געווען קיין חדר געהעריג, האט ער אנגעכאפט זיין משפחה און ארום אראפגעפארן אויף אריזאנע, פארוואס ער האט געלייגט זיין געזוכט אויף אריזאנע איז פאר אפאר סיבות, איינס ווייל אריזאנע איז זייער געשטימט אויף די מין זאך אז עלטערן זאלן מחנך זיין די קינדער נישט די רעגירונג, און די גאווערמענט העלפט פאר יעדן יחיד ער זאל קענען דארטן מחנך זיין זיינע קינדער לויט וויאזוי ער וויל, דאס מיינט אז די גאווערמענט העלפט אז ס'איז דא, יעדעס קינד איז עלידזשיבל, וואנס ס'איז העכער פינף יאר ביז די אכצען מיין איך, איז ער עלידזשיבל פאר זיבן טויזענט דאלער א יאר פאר טואישען. ער קען נוצן די געלט צו באצאלן די פאבליק סקול אויב ער גייט אין פאבליק סקול, ער קען נוצן די געלט אויב ער גייט אין א פרייוועט סקול, ער קען נוצן די געלט אויב ער מאכט האום סקול. האום סקול מיינט אז ער שיקט נישט די קינדער אין קיין שום סקול, ער איז אליין מחנך זיינע קינדער. סאו ער איז אויכעט עלידזשיבל צו באקומען זיבן טויזענט דאלער, און ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל דער עלטערן פארדינען, קען פארדינען גארנישט און ער קען פארדינען זיבן ביליאן דאלער, ס'איז נישט דא קיין קעפ אויף די אינקאם פון די עלטערן אז דאס קינד זאל זיין עלידזשיבל פאר די זיבן טויזענט דאלער, עס איז איין געזעץ וואס איז דא אין די סטעיט, נאכדעם איז דא נאך א געזעץ אין די סטעיט אז יעדער איינער, דאס מיינט סיי קארפארעישאנס, קאמפאניס און סיי אינדיווידזשועלס, קענען נעמען זייער אינקאם טעקס סוף יאר און זיי קענען עס געבן פאר א קאסע וואס די קאסע איז דארף עס טיילן פאר מוסדות. דיין איינער וואס האט א מוסד פון פופצן קינדער און מער איז עלידזשעבל צו באקומען פון די געלט. וויפיל געלט קען מען זיי געבן? דאס ווענדט זיך וויפיל די מוסד טשארדזשט פאר א קינד. ס'דא א ישיבה אין פיניקס, הרב, כ'וועל עפעס נאמען הייסט ער, ראביי געץ, גערעדט מיט אים אסאך, ער פארציילט מיר אז ער האלט אויס זיין ישיבה נאר פון די געלט, ער טשארדזשט צוויי צוויי האלב טויזענט דאלער שכר לימוד און ער גייט צו די קאסעס און ער קאלעקט געלט פון די קאסעס וואס די קאסעס האבן באקומען געלט פון קארפארעישאנס און פון אינדיווידועלס ווען זייער סטעיט אינקאם טעקס אריזאנע איז נישט באבוס אויף פעדערל אינקאם טעקס זענען באבוס אויף סטעיט אינקאם טעקס. סאו איז איינע פון די זאכן סאו טשיער רובין האט געזעהן אז ס'איז א מורא'דיגע פלאץ פון מכשור פאר מענטשן אויפצוציען קינדער, און אויך די טעקס פון די הייזער איז ביליג, ביליג א הויז פון צוויי אהאלב טויזענט סקווער פיס צאלסטו דארט צוויי דריי טויזענט דאלאר א יאר טעקס, און די הויז אליין איז אויך ביליג ווייל א הויז פון צוויי אהאלב טויזענט דריי טויזענט סקווער פיס איז צווישן דרײַ און פֿופֿציק און פֿיר הונדערט טויזנט דאלער. סאו דער איד געגאנגען און ער האט געקויפט הייזער, איין הויז פאר זיך, איין הויז פאר זיין טאטע, איין הויז פאר די מיידלעך חדר, איין הויז פאר די יונגלעך חדר, איין הויז פאר די בית מדרש, און א גאנצע קאמפלעקס וואס איז געווען דארט א אלטע אלדור רעסטאראנט וואס האט געהאט אין זיך א באר, מיט א קעיטערינג, מיט א אינדאר, מיט א אוטדאר, מיט א וואטער פארק, א גאנצע גאנצע סעקשאן וואס ס'האט אויף זיך בילדינג און ס'האט אויף זיך פראפערטי, און דאס האט ער אפגעקויפט, דארטן האט ער געמאכט די גראסערי, די רעסטאראנט איז נאכנישט אין באנוצט אין געהעריג, דארט האט ער געמאכט א בית מדרש פאר אינדערוואכן, ווייל מ'קען נישט האבן קיין בית מדרש דארטן וואו מ'וואוינט, אבער מען וואוינט טאר נישט זיין קאמערשעל, און עס קענען זיך נישט קומען יעדע נאכט און צופרי אנפארקן קארס, און מען הייבט אן צו פארקן אין פראנט פון יענעמ'ס הייזער, און די זאונינג קען מען נישט טוישן, סאו ער האט עס צוטיילט, דארט ווי מען וואוינט האט מען שבת שווער אין בית מדרש, אונז האט אין די בעק א מקווה, און די מקווה קען ווערן גענוצט צופרי און ביינאכט, ביי גייער און יאוון, און אין די וואכן מוז יעדער נעמען די קאר אדער זיין פיס אדער א סקוטער אדער א בייק און גיין אין די וואכן שול. וואכן שול איז בערך צו פארן צען מינוט, צו וואקן פֿינף און דרײַסיק פערציג מינוט בערך, ווענדט זיך יעדער ווי ער וואוינט. ס'איז געווארן א געשעפט. וואסערע געשעפט איז געווארן? שיער רוב ווען קומט ס'האט אנגעהויבן צו קומען מענטשן, משה ברוין איז געגאנגען וואוינען, איך בין געגאנגען דארטן, מ'האט מיר באצאלט צו זיין א מלמד, מ'האט מיר געגעבן א הויז פאר פרי רענט, ס'האט זיך געהאט זייער גוטע אינסענטיווס, בין איך אהינגעגאנגען, סאו יעצט קאיס ווערט נאך סוכות ווערט דריי יאר וואס איך וואוין שוין דארט ברוך השם. יעדער האט זיך זיינע סיבות פארוואס ער גייט אהין, איינער פאר פיינענסעס, איינער פאר מנוחה, איינער פאר רוחני, איינער פאר גשמי. אבער עס איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, עס האט אנגעהויבן צו קומען מענטשן וואוינען, עס האט אנגעהויבן צו ווערן א שטיקל ישוב, האבן אנגעהויבן צו קומען מענטשן וואס זיי דארפן האבן די פלאץ פאר געזונט, אבער זענען נישט געווען אינטערעסירט דארט צו וואוינען א גאנץ יאר. דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס רב שי רויען האט געהאט אין וויזשן, אז ווייל אריזאנע איז א פלאץ וואס מענטשן קומען אין די טויזענטערס, נישט נאר ביי אין טוסאן, ביי אין סקאטסדעיל, גלענדעיל, און גודיער, און סורפרייז, גאנצע שטעט ארום פיניקס, פיניקס איז די פיפטע גרעסטע שטאט אין יונייטעד סטעיטס,

ס'מאכט גרינגער פאר די מענטש אפילו ווען ער פארט צוריק פון ווי ער קומט, דעם איז איז האט פילט ער די גוטע אפעקט פון דעם, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן א לאנג טורם אפעקט פון דעם, למשל איך האב געהאט שוין געהאלפן אז איך בין געווען א שליח צו ברענגען א משפחה פון לונדון וואס זיי האבן זיבן קינדער און יעדע איינע פון די קינדער האט געהאט אדער אסטמא אדער עקזעמע, עקזעמינען זינט ווען אן אויסשלאג אויף די גוף, אדער ווען קינדער האבן געהאט ביידע און געווען דארט און נאך א וואך דארט זיין האבן די קינדער פון אסטמא געסטאפט זייערע מעדיקעישאן, שפריצן, ביינאכט נעביולייזערס, אלעס געסטאפט, און נאך פינעף וואכן זענען זיי אהיים געפארן, ס'געווען נאך פסח, און א האלב יאר שפעטער האב איך זיך גערופן, זאגט האט מיר די טאטע געזאגט איינער פון די קינדער האבן יעצט געכאפט די ערשטע אטאקע אבער ס'איז קיינמאל נישט געווען אבער ס'איז נישט געווען אזוי געפערליך ווי ער פלעגט עס האבן, און יענער האט געמוזט האבן א קאר, יעצט קען ער לויפן אין שפיטאל, יעצט קען ער ווארטן ביי צה ל, סאו די פלאץ אריזאנע איז א סטעיט וואס כלל ישראל איז געווען אויפן טרעפיק פון היימישע, אומהיימישע, כלל ישראל מענטשן קומען פאר געזונט. סאו ס'זענען געווען מענטשן וואס זענען געקומען אין די שטאט ווי אונז האמיר זיך באזעצט דאס הייסט קאסא גראנדע דאס איז צווישן טוסלאן און פיניקס און ער קויפט א הויז פארוואס דארפסטו די הויז? נישט אויף צו וואוינען פאר געזונט ניין אנגעהויבן צו זעהן אז מענטשן קומען דארטן ער דארף די הויז. כ'דארף דעי לעיאוט, כ'דארף דעי קארנער, כ'דארף דעי אויסשטעל, כ'דארף דעי פראפערטי. איי א צווייטער דארף עס? איז ער געגאנגען, האט ער געקאלט דעם בראוקער, אז א משל א הויז קאסט טרי פיפטי, ער האט געהאט טרי סיקסטי. די פרייזן האבן אנגעהויבן ארויפצופארן. און מ'האט עס אנגעהויבן צו זעהן אויף די מארקעט, מ'גייט ארויף אויף זילאו, מ'גייט ארויף און מ'זעהט קאמפעריסאן, מ'זעהט די פערסענטידזש, און מ'זעהט די אלע אינפארמעישאן, מארקעט אינפאו, האט מען געזעהן אז די גרעף הייבט אן ארויפצופארן, וואס איז געשעהן? קומען מענטשן, ער וויל האבן א הויז, נאכדעם מוז ער האבן די הויז, נאכדעם איז געווען מענטשן זענען געקומען דא וואוינען, זיי האבן דארט געוואוינט און זיי האבן געהאלטן אז ס'שאדט נישט, ווער נאך אין וויליאמסבורג צו וואוינען? חסידישע אידן, איי פרייזן גייען ארויף, ס'איז נישט געפערליך. פונקטליך וואס די אידן האבן געטענה'ט אינטערעסירט מיך נישט, ווייל איך האב נישט פארשטאנען וואס הייסט פרייזן גייען ארויף, וואס מאכסטו חרוב א פלאץ? סאו צו פארשטיין דעם חורבן ווען א פלאץ גייט ארויף די די הייזער גייען ארויף די פרייזן איז נאמבער וואן אז דו מאכסט שאדן פאר יעדן אינדיווידועל אנשטאט צו קויפן א הויז פאר דרײַ פֿופֿציק גייט ער קויפן פאר דרײַ זיבעציק און ער דארף אין די משך פון דרײַסיק יאר צאלן נאך צוואַנציק טויזנט דאלער מער און ער באצאלט פערסענט אויף די צוואַנציק טויזנט דאלער מער ווייל דו האסט געוואלט פונקט די הויז. אונז איז נאמבער וואן. נאמבער טו, די מארקעט פארט ארויף פון טרי פיפטי, טרי סעווענטי, טרי ניינטי, פאר טען, ס'פארט, ס'פארט, ס'פארט. עס איז נישט קיין טעארישע זאכן. גאנצע אידישע געגנטער, וויליאמסבורג, בארא פארק, לינדען, קענארסי, סטעטן איילענד, מאנרא, מאנסי, יוניאן סיטי, ספרינג וועלי, אלעס איז חרוב געגאנגען וועגן דעם. וואס הייסט חרוב געגאנגען? אז די הויז האט געטראגן א פרייז אויף זיך פשוט ווייל די מארקעט איז ארויף, אדער פון פליפערס, פליפערס מיינט א מענטש קויפט א הויז און ער פארקויפט עס גראד, ער קויפט עס בכלל נישט אפ צו וואוינען, פשוט צו מאכן געלט, באלד ווען מען רעדט פון מיסטער און מיסיס פליפערס, פליפערס, אדער אן קומען מענטש ער האט געוואלט די הויז, מען האט זיך פאראקשענט אויף די הויז און ער האט ארויפגעצאלט. סאו, חורבן איז אז די פרייז גייט ארויף, ער באצאלט מער, און ער באצאלט מער מארטגעדזש אויף דעם און מער פערסענט אויף דעם, און די גרעסטע חורבן ביי אונז איז אז אויב פרייזן פארן ארויף און ס'האלט די און מ'וויל אז די פלאץ זאל וואקסן, קוים קוים וואס מענטשן ווילן בכלל אהין מופן ווייל ס'איז צוויי אהאלב טויזנט מייל אוועק. און אונז האט מען דאך אהין געגאנגען אז מען זאל נישט בלייבן ביי צען מענטשן, נישט ביי פופציג און נישט ביי הונדערט. איז אויב פרייזן ווערן עקוויוועלענט צו פרייזן פון לינדען און פון דזשערזי סיטי וכדומה, טראכט דער מענטש וואס דארף איך אהין גיין? סאו גייט קען דער געגנט פון קאסא גראנדע ווערן אינגאנצן אויסגעשפילט און די מענטשן וואס זענען אהין געמופט ס'וועט איינשרומפן אזוי ווי ס'איז געשען אין דזשערסי סיטי, דזשערסי סיטי זענען געווען מענטשן וואס זענען געגאנגען קלאפן פון שכן צו שכן ארויפגערוקט פרייזן. זיך זאגן אז די שאדינג האט אויך געהאט צו דעם מיט דעם צו טון, איך גיי נישט אריין אין די גאנצע געשעפט, ס'איז מיר נישט נוגע, אבער די פרייז זענען ארויף, און דזשערזי סיטי איז געבליבן מיט הונדערט משפחות בערך, דעטס איט, אויב די פרייזן גייען ארויף קען ער שוין גיין אויף לינדען, ער קען גיין אויף טאמס ריווער, ער קען גיין אויף אנדערע פלעצער און ער קען בלייבן אין בארא פארק אדער קען ער גיין ערגעץ אנדערש, מיר דאך נישט גיין דארטן, ס'איז לכאורה די זעלבע זאך ווי א סיטי, דזשערזי סיטי אויסגעשטעלט. מיט שחורים אין די גאנצע געשעפטן. סאו ווייל דאס האט אנגעהויבן צו געשען, איז מען געגאנגען, האט מען געמאכט א גרויסער אסיפה, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז איך, אני הקטן, האב איך גערעדט דארטן, און מיך אויסגערעדט דאס הארץ, אז פון דעם שטאנדפונקט אז מענטשן וואס זיי מאכן חתונה קינדער, איין סעקאנד. מענטשן וואס זיי מאכן חתונה קינדער און די קינדער האבן נישט זיי פאלן גראד אריין אין א הויז מיט צוויי טויזנט דריי טויזנט דאלער רענט דער אינגערמאן ווייסט ניטאמאל וויאזוי ער הייסט און שוין באפאלט אים ארויף דער מחותן מיט די צוויי ביידע מחותנים און אויסצאלן צוויי חדשים דאס איז אויכעט געבארגטע געלט ווייל די צאלן אויכעט גרויסע רענט וואס איז אויך נישט צו באצאלן אקעי, אבער נאך צוויי חדשים דארפן מיסטער און מיסיס די נייע קאפל ארויסגיין שאפן דאס געלט, דארפן גיין ארבעטן. סאו. לעקאווע דעם האב איך מיך אויפגעשטעלט געזאגט א הארציגע דרשה, און נאך די דרשה איז געווען וואוטס, וואלן, געהעריגע וואלן. און דעמאלטס איז געווען די רב בשעתו איז געווען די רב רבי צבי שטיינמעץ זיין געזונט פון מאנסי, ער איז געווען בראש פון די גאנצע וואלן און ער האט עס זייער אונטערשטיצט, ער האט פארשטאנען דאס אז מען טאר נישט זיין קיין מייקרי השער ארויף צו רוקן פרייזן פון הייזער, און צוליב דעם האט מען געשטעלט דריי מענטשן, דאס איז איך, משה אברהם ברוין, ר' שיע רובין, מיט ר' יצחק גרין, אינגערמאן פון סקווער, וואס די דריי האט מען אריינגעוואוט, און ס'איז געווארן באשטעטיגט אז די דריי האבן א ווארט, סיי אויף פרייזן פון די הייזער, סיי אויף די תקנות וויאזוי מען באגייט זיך אום מיט איינער וואס האט נישט אויסגעפאלגט די תקנות, ווער ס'האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט און זיך געגאנגען קויפן אליין און געכאפט און ער האט געוויסע דוד כהנא'ס און ער האט זיך פשוט אויסגעפיפן, וואלט ער מער אריין גיין אין דעם, איז האט מען געשטעלט תקנות, איינע פון די תקנות איז אז ער מוז נאוטיפייען די ועד, די ועד הדירות, הייזער, ועד הנתיבים, און נאך א תקנה איז ער מוז באקומען א קאנפערמעישן. א אימעיל נישט געזאגט, און נאך א תקנה איז אז ער איז א עובר אויף דעם און ער קויפט אליין און מען ווערט געוואר אז ער האט געוויסט פון די תקנות און ער האט זיך אויסגעפיפן טאר ער די הויז נישט פארקויפן, טאר ער די הויז נישט נוצן. אויב ער נוצט די הויז קען ער אין די גראסערי נישט אריינקומען און ער קען נישט שיקן זיינע קינדער, ער קען נישט קומען דאווענען, נישט אין די וואכן שול, נישט אין די שבת שול, קען נישט גיין אין מקווה נישט צופרי נישט ביינאכט, און א גאנצע ליסטע. איז דער וואס קויפט נישט סיינען די תקנות אז ער גייט איין אויף דעם, און ווער עס האט געקויפט און ער האט זיך אויסגעפיפן האט די דריי אריינגעוועלטע מענטשן האבן קובע געווען אז די תקנות זענען אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, איך געדענק נישט אלע תקנות יעצט אויסעווענדיג, ס'איז צוויי פעידזשעס, אבער די חלק וואס מיר גיימער דא יעצט דיסקאסן איז דער חלק. אז מ'האמער א רעכט אז די מענטש וואס האט געקויפט שלו' ברשות און כל שכן אז ער האט ארויף געצויגן זיך נישט גערעכנט מיט די מארקעט פרייז קען ער נישט קיין הנאה האבן פון די זאך וואס ער האט געטוהן. לא ניתן להנאות, ער קען נישט דארט וואוינען, אויב ער וויל עס פארדינגען פאר א גוי, עיר בי ענד בי, ווער ס'ווייסט וואס דאס מיינט, ער קען עס ארויפלייגן אויף א וועבזייטל, און ווען א גוי וויל עס קומען דינגען פאר א וויקענד, איז קען מען אים נישט אפהאלטן, אבער ער, און נישט זיין משפחה, און כל זמן זיי פארדינגט עס פאר א איד, קיינער קען נישט אריינקומען אין די גראסערי, שול, מקווה, בית מדרש, מוסדות, יונגלעך און מיידלעך. מעשה שהיה, וואס איז געווען אפאר מעשות, איין מעשה איז געווען, פאר פאר גראד אנפאנג, כ'טריי נישט זאגן קיין נעמען פון וועם מ'רעדט דא, איז געווען א אינגערמאן, א חשוב'ע אינגערמאן מיט א לאנגע ווייסע בארד, ער איז געקומען און געוואלט האבן א הויז פאר זיך, ווייל ער האט קינדער מיט עקזעמע, געזונטערהייט מיין נחת און פרייד, און דאס איז געווען פונקט פונקט טאקע פאר דריי יאר צוריק כהיום, ווייל דעמאלטס האבן זיך אנגעשלאסן צען אינגעלייט, ווייל ס'איז געווען עפעס א נדבן. עס האט צוגעזאגט נישט איר רבין א צווייטער, יענער האט עס אים געלאזט שטינקען, און עס איז א זייטיגע מעשה, און עס איז שפעטער אויפגעפאלן די גאנצע ריספאלענסיביליטי אויף רבי שי' רבין, ממילא. איז געקומען אינגעלייט זיך אומקוקן, און ס'איז געווען א יונגערמאן האט געגעבן א אפער פאר א הויז, דער אינגערמאן איז געקומען אויף צו וואוינען, קומען א צווייטער, דער איד מיטן לאנגן ווייסן בארד, מיסטער אלף פיי, און ער האט אריין געגעבן א אפער, און ער האט געקויפט די הויז. אבער בעקבות דעם האט דער אינגערמאן, דער קוים אינגערמאן, דער איינוואוינער, געמוזט שנעל גיין קויפן א אנדער הויז ווייל ער האט דאך געהאט א סקעדזשול ווען ער קומט דא וואוינען, און בעקבות דעם האט ער געמוזט קויפן א הויז פאר נאך דרײַסיק טויזנט דאלער מער. איז מען געגאנגען צו דעם אינגערמאן און מען האט אים פארגעהאלטן, הי ו ידידי, דו קומסט נישט אהער וואוינען. קומסט אהער? ווילסט האבן א הויז? גייסט זיין דא צוויי וואכן אין די ווינטער, דריי צוויי חדשים אין די זומער, און זוך מיר דא אויפצובויען די פלאץ. סאו א מענטש וואס קומט דא וואוינען איז לויט מענטשליכע שכל האט ער דין קדימה. סאו דו האסט אריין געגעבן א אפער, פארוואס האסטו נישט געלאזט דעם קודם יעמאן דאס קויפן? לעיקוואד דעם ביסטו געגאנגען, האסטו שאדן געמאכט, פאר א יונגערמאן ווייל ער געמוזט קויפן א הויז מיט דרייסיג טויזנט דאלער און א כולל האט זיך געדארפט אנהייבן א געוויסע דעיט. קיצור ער געטענה'ט נישט געוויסט ער האט יא געוויסט ער מעג ער מעג נישט מען געזיצן שעות אריכות זיך אויסגעטענה'ט האט אים רב שיע רובין זאל זיין געזונט געזאגט אזוי דעם יונגערמאן האסטו בא'עוול'ט און עס מוחל זיין עס באצאלן דרייסיג טויזענט דאלער פאר דעם אינגערמאן. אז איך ערהאלט נישט דרביי ערהאלט ער נישט מחיוב, פיין. איין רב שיעור ווען ער זאגט איך געב צוואנציג טויזענט דו געב דרייסיג טויזענט. ניין איך געב צוואנציג דו געב צען. איך האלט נישט דערביי, נישט מחיוב. געזאגט אזוי, גייסטו מיטוואקן מיט אונז ווייל דו האסט דא שאדן געמאכט פאר א תושב, און די גאנצע זאך וואס מ'איז אהער געקומען דא איז צו בויען א פלאץ פאר מענטשן וואס זיי ווילן דא וואוינען. קענער האט עס נישט געמיינט, די פאקט איז געווען דו האסט געכאפט א הויז און דו ביסט א וויקעישאנער. אין די קאנטעקסט פון די עדיקעישאן עס האט די פלאץ נישט קיין צופיל ריווח, סאו ביסט געגאנגען און דער אינגערמאן וואס איז געקומען דא וואוינען האסטו שאדן געמאכט, גייסטו דאס גייסטו מיטשטיין מיט אונז מיטן באצאלן אונז צוואַנציק אדער פיר און צוואַנציק דיר צען איז גוט, אז נישט גייט דיין הויז ארויף אויף די שווארצע ליסטע אז דיין הויז קענסטו נישט פארדינגען פאר קיין איד און אויב א איד וואוינט דארטן קען ער נישט קומען אין די גראסערי. בלא בלא בלא בלא בלא די גאנצע ליסט פון די שטרענגע תקנות. קיצור ער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט ער גייט עס פארדינגען פון עיר בי ענד בי פאר גוים ער מאכט מער געלט דארטן און און אהער מיט אהין און שוין. שוין. דאס איז געווען בערך פאר צוויי יאר צוריק. איך געדענק נישט די דאטום. דער זעלבער אינגערמאן. דער אלף ביי מיט דעם לאנגן ווייסן בארד, וואס איז שוין געווארן גרין, האט א פעטער. וויאזוי ער איז זיין פעטער גיי איך נישט זאגן, ס'נישט אינטערסאנט, איך דארף נישט מען זאל וויסן ווער דער אינגערמאן איז. און דער פעטער איז געגאנגען פאר צוויי יאר צוריק פאר פסח איז ער געקומען זיך אומקוקן די פלאץ, ער איז א איד א גביר, און האט אריינגעגעבן אן אפער אויף א הויז. איז רב שי' רובין אים געגאנגען זאגן הי ו ידידי, די אפער ווי דו האסט איינגעגעבן איז נישט ריכטיג, ס'איז העכער די מארקעט פרייז, און כ'זאג דיר קלאר אז דאס איז פארקערט פון די תקנות פון די פלאץ. דער עושר האט אנגעהויבן צו שפילן מעשה עושר, עושר יענה עזות, האט אים רב שי' רובין געזאגט, הי ו ידידי איך ווייס ביסט א אנגעזעענע מענטש אין א קהילה, די האסט וועלן נוצן דיין פראטעקציע מיט דיין אטארעטי מיט דיין געלט, אבער אונז גיימער זיך נישט קענען רעכענען מיט דעם, אויב די טרעטסט אריבער די רויטע ליין, די ביסט עובר על די תקנות, פאלסטו אריין אין די זעלבע קאטעגארי ווי א צווייטער, און די האסט נישט קענען קויפן נישט אין די גראסערי, האסט נישט קענען שיקן די קינדער, און ווער ס'שטייט נאר איין אין דיין הויז האט די זעלבע דין, און ממילא עס קומען דאס נישט אן קיין גראסערי, קיין שול, קיין מקווה, קיין חדר. ער האָט זיך אױסגעפֿיפֿן, פֿײַפֿט דאָ, װעקראַכט דאָ! װער געקױפֿט? האָט מען אים געשיקט אַ צעטל, אַיעװע ידידי, בײַ דע װעי, דאָס איז אַ זײַטיקע מעשׂה, װײַל דער ייִד איז אַ באַקאַנטער מײַנער, און ס'איז געװען פֿאַר פּסח, קומט ער צו צו מיר. אז וואס? יא אז ער קען איינקויפן אין גראסערי, ער האט אלעס באצאלט. קיצור, צום סוף איז אנגעקומען ער האט מיר געצאלט טויזנט דאלער, טויזנט דאלער פאר גראסערי. און. יא, און אזוי ווי עס איז געקומען די דעיס האט מען געדארפט פסק'נען אויף זיין הויז, דאס איז שוין געווען נאך פסח, האט רב שיע רובין געזאגט אזוי, איך געב דיר די טויזנט דאלער, זאלסט עס אים צוריק שיקן מיט א שיינע עקספלענעישן. אז ווייל דיין פרשה איז עט סטעיק, עט סטעיק מיינט אז מ'איז דן אויף דעם, און ס'איז זייער מעגליך אז מ'גייט דיך פסל'ען, איך וויל נישט האבן קיין נגיעות, נישט אויף אהין און נישט אויף אהער, איך וויל וואקן די גראדע ליין, שיק איך דיר צוריק דאס געלט. און אזוי איז טאקע געווען, פריער האבען גענע געגעבן א טשעק, איך האב אים געשריבען אדער א צעטל אדער א אימעיל, ער זאל מיך פארשטיין אז איך בין אויף א פאזישען פון אטאריטי און איך טאר נישט נעמען קיין צדדים, און איך פיל אז די וואס דאס מ'האט באצאלט אויף פסח מיין ארדער איז נישט ריכטיג. מיענינג ס'גייט האבן קענען א אינפלוענס, ער האט מיר צוריק געשיקט אז ער פארשטייט ווייל ער האט אויך עפעס א פאזישן אין א קהילה און שוין. אלזא, סאו יענעמס הויז איז געבליבן ליידיג, עס איז נישט פארדינגען פאר קיינעם פאר א לאנגע צייט. דער אלף פיי מיט דעם לאנגן ווייסן בארד מיט וועם אונז האבן געהאט צו טון פאר דריי יאר צוריק. אז ער האט געמאכט אז א צווייטער אינגערמאן זאל דארפן ארויפצאלן דרייסיג טויזנט דאלער, קויפן א הויז פאר דרייסיג טויזנט דאלער מער, ער איז אנגעקומען דעם זומער דא, נישט געווען אפאר מאל, ער איז אנגעקומען דעם זומער דא, ער עפענט א עיר בי ענד בי קאמפאני, עיר בי ענד בי מיינט אז עס איז דא מענטשן ליסטן זייערע הייזער אויף וועבזייטלעך, הגדולים והנוראים והעצומים, און ווער ס'וויל קען גיין סקעדזשולען, ער דארף עס פון זונטאג דברים ביז מאנטאג פרשת ואסחנן, לייגט אריין א דעיט און ער באצאלט, ס'ווערט געקלינט און ער קומט אן, סאו מענטשן וואס זיי אונען דארטן הייזער, אינוועסטערס אדער מענטשן וואס זיי קומען דארטן פאר וויקעישן, אז ער איז געגאנגען פון איינעם צום צווייטן זאל ליסטן ביי אים, ער האט מאכן ער האט עס מענעדזשן און ער האט מאכן די רווחים. ער איז געגאנגען צו זיין פעטער'ס הויז ווען ער האט געוואוסט אז זיין פעטער'ס הויז איז אויף די שווארצע ליסטע. דאס האט אים ער אליין געזאגט. און ער איז געגאנגען, ער האט געשאפט א קאסטומער. דאס מיינט ער האט איבערגעטרויטן די רויטע ליין. ער האט נישט געטארט פארדינגען יענע הויז פאר א איד. ס'איז געווען א יונגערמאן וואס איז געווען אין טוסאן פאר א גאנצע וואך, אויך האט זיין קינד נעבעך, א איין יעריג קינד, געהאט נעבעך שרעקליכע עקזעמע, כ'האב עס געזעהן, ס'איז א שרעק געווען צו קוקן, אויף שבת האט אין טוסאן נישט געהאט קיין מנין זומער, איז ער געקומען, ער געדינגען דעם ר' שאקול'ס דעם גרויסן אנגעזעהענעם הויז, וואס זיין נעפיו דער אלף ביי האט עס פארדינגען. ווי איז מען געוואר געווארן? פארן בית מדרש, מלייכן, ווי שטייסט איין ביי די און די הויז, וועלכע הויז, וואס, די הויז אויף די שווארצע ליסטע, ווערט ער עס פארדינגען ווייזט ער מיטן פינגער אהער. צוגעגאנגען צו אים, האט אים שיר אבן געזאגט רבי איד דו ביסט פון עובר געווען אויף די תקנות, ביסט א חיה רעה, און פערטיג. איך קום א מוצאי שבת פון יענעם שבת נישט וועלכע סדרה, און מיר געזיצן מ'האט געמאכט א זיצונג. די טיבים האבן געמאכט א זיצונג און די שיעור האבער האט גע'פסק'נט אז מ'זאל שיקן א ריסטרעינינג ארדער פאר דעם אינגערמאן אין א' פי', סיי פאר אים און סיי פאר זיין לאנגן בארד, אז ער האט נישט קיין דריסת רגל נישט אין בית מדרש. נישט אין די מקווה מיט די גאנצע תקנות, און אין די תקנות שטייט קלאר אז די די טרעטסט איבער די שוועל פון די שיעור גראסערי בית מדרש מקווה האט מען א רעכט און מען גייט רופן פאליס דיך ארויסצוטראגן, דאס וויסן פון פריער. און יא. ביי די וועי דא א סייד נאוט, אויף די צעטל שטייט אין איין פערעגרעף היא וביתו ומשפחתו ואשתו קענען נישט קומען אין די גראסערי אין די שול אין די מקווה. אבער אין פאקט אז ביינאכט ביי מאיר מיאוון נוצט מען עס און מען האט נאך קיינעם נישט אפגעזאגט האט דאס וועריפייד און איך בין איינער פון די וואס זאגט א ווארט אויף דעם און איך האב געזאגט אז מען זאל דאס נישט טאטשן דערווייל. אויף ביינאכט. נאכאמאל, מען נוצט עס און מען קען עס נוצן. אויף די צעטל פון די תקנות אין איין פערעגרעף איז די משמעות טאקע אז מען קען נישט, אבער אין פאקט האט מען עס גענוצט און מען קען עס נוצן, און מען האט נאך קיינעם נישט אפגעזאגט פאר דעם. כ'נעם ריספאנסעבילעטי אויף וואס איך זאג. עניהאו. סאו דער אינגערמאן האט באקומען דאס צעטל? ניין. און האלט מען נאך דאס אפשיר ווען איז געזאגט מוצאי שבת אז מען זאל אים שיקן א צעטל? איך האב געזאגט אז לאמיך הערן וואס דער מענטש האט צו זאגן אויף וואס ער איז געטון. האב איך האט עשירעווען געשריגן דער מענטש האט מיר שוין געהאט צו טון. מיט די מעשה מיט דעם כולל אינגערמאן וואס דער כולל אינגערמאן האט געמוזט קויפן א הויז פאר דרײַסיק טויזענט דאלער מער, ער האט זיך נישט געהאלטן ביים צושטעלן, ער האט געוואקט זיין וועג, און ממילא מיט אזא מין מענטש זוך איך נישט קיין פראבלעמען, איך וויל נישט האנדלען מיט אים, ער קוקט מיר נישט אויס צו א גראדער מענטש, ממילא לאמיר יעצט שיקן צעטלעך. האב איך געזאגט פאר ר' שיע'ן איך וויל הערן וואס ער האט צו זאגן. זאגט מיר שיע'ן, ר' שיע רובין, מען האט נישט דא וואס צו רעדן, דו האסט וואס צו רעדן מיט דעם און דעם, אבער דאן ביטע נאכאמאל. אויף ענגליש זאגט מען בעפאר יו שוט האט יענער א רעכט צו זאגן, פאר יענער געסט יענעם א פאנטש האט יענער צו זאגן, האט א רעכט יענער צו זאגן וואס פארוואס, צו בעט אז מען זאל אים אויסהערן. שוין, איך בין געגאנגען, איך מיט רבי יצחק גרין, האבן זיך אריינגעזעצט אין א מיעוטע אינגעררום, געמאכט א ליין אסיפה, און מ'האט גערופן די יענעם אינגערמאן. די קשיות זענען געווען ווי פאלגענד, האסטו געוואוסט די ד' תקנות? יא. פארוואס האסטו דאס געטון? כ'האב געמיינט, די תירוץ איז געווען אזוי, כ'האב געמיינט די תקנות, מ'אינפארסט שוין נישט אזוי שטארק די תקנות. שטיין איך קוק אמאל מיט גראבע אויגן פרעג איך אים פארוואס האסטו געמיינט מען פארט שוין נישט אזוי שטארק די תקנות ווייל ער האט געזעהן אז אין גראסערי דארף מען שוין נישט האבן קיין אקאונט וואס פארדעם איז געווען יעדער האט געמוזט האבן א אקאונט ווייל מען האט געוואלט האבן א קאנטראל ווער ס'דינגט הייזער ווי איז אויב דינגט ער און מען האט זיין טעלעפאן נומבער קען מען קאנטעקטן די מענטש. ער ווילל מיין אקאונט מוז ער גיין צו די באבאס פון די גראסערי און בעטן אן אקאונט און יענער פרעגט ווי שטייסטו איין ווי ס'איז געדינגען ממילא איז דא א שטיקל קאנטראל. אנפאנג האט מען עס אינפארסט און מען האט עס שפעטער געלאזט אביסל לוז פשוט פאר באקוועמליכקייט און מען האט נישט געוואלט מענטשן זאלן פילן מען וואוינט דא אין עפעס א טעראריסטישע פלאץ דא קאמוניזם און מען געפילט אז די גאנצע זאך פון מיעקרא שער האט א שטיקל קאנטראל. ווייל ס'האט זיך אביסל אפגעשטילט. דער אלף פאי וועם מ'האט יעצט פארגעהאלטן פארוואס האט ער דאס געטון, פארוואס האט ער פארדינגען פאר איינעם א הויז וואס מ'האט נישט געטארט, זאגט ער ווייל איך זעה אז מ'קען שוין קויפן גראסערי אן אן אקאונט. נו, האט ער געמיינט אז מ'האט שוין נאכגעלאזט. אויך זעה, זאגט ער מיר, איך זעה שוין נישט קיין צעטלעך איבעראל אנגעקלעבט אויף אלע ווענט וועגן די התקנות. האט ער געמיינט אז די תקנות זענען שוין נישט אזוי שטארק אין אפעקט. זאג איך אים נאמבער וואן, עס גיין אין די סמעדרעש, העכער דעם סינק איז דא דארטן צוויי גרויסע פאוסטערס, מיט א ברוך און הבאים, מיט אנווייזונגען, מיט מיט מיט ווי מען קען גיין און איינקויפן, מיט אורדזשענט קעיר שפיטעלער, דארט שטייט קלאר א פערעגרעף פון די גאנצע פרשה. רופט ער זיך אן איך האב עס נישט באמערקט. און נאך אזאנע מינע תירוצים. נאך די מינע תירוצים ועוד ועוד, האמיר אונז, וגם אני בתוכם, אפגע'פסק'נט אז דער מענטש איז קעירלעס. דא, די גאנצע זאך פון ויקרא שד, קוקט בכלל נישט אויס אז ס'אינטערסירט אים, און ווי ער קען דרייט ער זיך ארויס, און דא האט ער זיך ארויסגעדרייט מיט עכטע בעיבישע תירוצים וואס איך וואלט געווען רעדי צו הערן פון א כיתה ז' און א כיתה ח' יונגל, מען פרעגט אים פארוואס ביסטו אריינגעגאנגען אין מנהל'ס אפיס אן רשות, כ'האב געמיינט אז מען מעג, און איך האב נישט געוואוסט אז מען טאר נישט. אזוי האט עס מיר געסאונד, און מען האט שוין געהאט צוטון מיט אים פון פריער, און מען האט נאך געזען און נאך און געוויסע זאכן וואס דער מענטש איז נישט קיין ריספאנסעבל. מענטש און מען האט געהאט נאך אישוס מיט אים און ממילא האט מען אפגע'פסק'נט און מען האט געשיקט פאר אים א ריסטרעינינג ארדער, נישט ער און נישט זיין ווייב און קינדער קענען גיין אין חדר, מוסדות, ער האט געשיקט די קינדער אין דעי קעמפ. און די מקווה מיט די גראסערי און די גאנצע גאנצע גאנצע מעשה. און ס'פארשטייט זיך ס'האט אים נישט געשמעקט. איז ער געקומען איין נאכמיטאג קלאפן אין מיין בני בית האט ער געעפנט די טיר און זיין ער געשטאנען דארט אינדרויסן מיט זיין בני בית און ער האט צו זאגן סתם זיך פארלייגט ווייל שי' רובין פארגינט אים נישט זיין עיר בי ענד בי ביזנעס האט ער זיך סתם פארלייגט פאר גארנישט און פאר נישט. מיין רעבעצין איז געווען קלוג ברוך השם און זאגט פארטיג איך ווייס נישט דריידל האט זיך ארויסגעדרייט גיי רעד צו מיין מאן און פערטיג סאו דעיס איז געווען אפאר טעג פאר תשעה באב און דער איד איז נישט ערשינען אין בית מדרש בכלל נישט ערשיינט און שוין.

איך גיי פארציילן א אנדערע פרשה וואס איז פארגעגאנגען אין די שטאט, און שפעטער גייען מיר זעהן ווי די צוויי פרשות קומען זיך צאם, און ביז דעמאלטס וועל איך פארציילן ביז די ענד ביז ווי מען האלט היינט מיט די געריסענע בערד מיט די אנגעפעינטע שנאוזן.